дәвам итәрбез. Һәм бүген безнең чираттагы чыгарылыш ул изге әл-фәҗр, ягъни таң ату мөбәрәк шушы сүрәгә багышланган. Билгеле булганча, Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Изге китабы Коръән Кәримдә бик күп урыннарда вәгъдә итә, махсус без дөньяда күрәтергән гаҗәеп табигый халәтләр белән. Ул таң ату, ул кояш чыгу, ул кояш бату, ул төн, ул көн, ул күкләр, ул җирләр, Ул кояш яки ай яки безнең күктә булган иксез-чиксез санга ия булган төрле-төрле йолдызлар. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Фәҗр сүрәсендәген башлап җибәрә ант итәм дип. Шушы таң ату белән дип. Вәл фәҗр ди. Нигә? Чөнки без көн саен күрәбез шушы гаҗәеп мөкатдәс нәрсәне. Күзе күргән һәрбер адәм баласы шушы безнең тормышыбызда зур дәрәҗәгә ия булган кояшның йөрүе, хәрәкәте белән үзенең гомерен алып бара. Иртән кояш чыгу көнне башлап җибәрүдер. Кояш бату ул көннең тәмамлануыдыр. Кояш белән безнең җир өстендә булган үсентеләр үсә. Шушы үсентәләрне малларыбыз ашый. Шушы малларыбыз безгә итен, сөтен, төрле-төрле җитди ризыкларын бирәләр. Һәм чын барлыкта дагын шушы кояшның галәмәте әкәмәт, бихисап зур, ләкин күп кеше аңа игътибар итми. Күпме кеше кояшка карап иртән, көн саен Шатланып, үзенә сорау бирә микән? Карале, әлхәмделләһи шөкер, соңгы матур көнем түгел микән бу дип. Беребез дә бирми. Бөтенебез мәңге яшәрбез, бөтенебездәген моннан, бу галәм дөньядан китмәсбез кебек үзебезне хис итәбез. Ләкин аңарга да карамастан, Чынбарлыкта да гын безнең һәрбер көнебез ахыргысы булырга мөмкин. Һәм шул исәптән мөселман кешесе һәрбер иртә белән таң атуда үзенә гаҗәеп Аллаһы Тәгаләнең бер галәмәтен табарга өйрәнергә тиештер. Валаялин ашр Һәм мин, ди, ант итәм, ди, ун төн белән, ди. Кайсы берләре сорау бирерләр, нинди ун төн турында сүз бара микән соң монда, дип. Әйе, дусларым, чын барлыкта дагын бар бер төн, бар атналык төннәр, бар дистәләгән, бар айлык төннәр, һәм иң хәерле төн ул Кадер кичәсе төне булса, иң хәерле ай дәверендә булган төннәр, ул Рамазан айлары төннәре булса, иң бәрәкәтле кичәләр, ул инде без белгәнчә мөселман кешесенә Рамазан аеның соңгы 10 төне булып тора. Ә инде көн дип сорау бирсәгез, ул Зөлхиҗҗә аеның беренче ун көне. Ягъни шушы вакытта Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә үзенең рәхмәтен аеруча тапшыра җир өстендә яшәгән кешеләргә. Ул аларның догаларын күп мәртәбә күбрәк кабул өйли. Ул аларның инде тормышларында булган мәсьәләләренә җитдирәк карый. Ягъни бу вакытта ул үзенең игътибарын арттыра. Чөнки бар мөкатдәс изге урыннар гына түгел, Бар әле мөкатдәс изге булган вакытларда. Бөтен кеше дә ген изге мөкатдәс урыннар Мәккәләргә барып җитә алмас Мәдинәләр белән. Ләкин бөтен кеше дә ген кайда гына яшәвенә карамастан, нинди баймы ул, мескенме, Сәламәтме яисә гарипме булуына карамастан, үз өендәме, мәчеттәме, эшендә йөргәндәме, мөкатдәс изге вакытны үзенең тормышы аша уздыра ала. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә, «Вәләялин ашр» ант итәм ди шушы ун мөбәрәк төн белән. гаҗәеп Рамазан аеның дәрәҗәле вакытлары. Вәләялин ашр вә шәфи вәл вәтр ди Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ди так сан белән һәм так булмаган сан белән ант итәм ди. Кайсы бер кешеләр аңлап бетермәскә мөмкиннәр. Ничек инде так сан, ул так булмаган сан, ягъни так ул бер, так булмаган ул ике. 3 ул так, 4 ул так булмаган. Ягъни без сезнең белән хөрмәтле туганнарым аңларга тиешбез. Цифрлар, саннар ул кешенең тормышында элек-электән зур рольне уйнаган, зур файда китергән исәп, хисап, Ниндидер бер эшне алып бару, ниндидер бер шөгыль, ул авыл эшеме, шәһәр эшеме, сугыш эшеме, бөтен җирдә дә санны белү, санны тану кирәк һәм мөһим нәрсә булып тора. Ләкин мин сезгә тагын арттырып әйтәсем килә. Бүгенге көндә сез барыгыз да мине шушы компьютер, үзегезнең планшет телефоннарыгыз аша карыйсыз. Һәм менә шушы карауны

Ягъни шушы так саннарга карап, без белгән шушы 21 нче гасырның технологияләр төзелгәндеген, бөтен цифровой әйберләр. Шуңа да әлхәмдүлилләһи шөкер, Аллаһ Тәгалә безгә так сан белән так булмаганны гына түгел, аларны танырга, аларны өйрәнергә, алар белән эшләргә, мөмкинчелеген дә биргән. Хәм шуңа ул ант итә, мин бирүче дип. Вә шәфи вәл вәтр, вәл ләйли идә яср ди. Хәм ди, мин ди ант итәмен төн белән кайсысы сезнең аша узып китә. Ягъни көн белән кояш бату белән кояшның инде э, китүе, кояш батуы белән кояш чыгу белән генә Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдәсен кылмый, ул безгә аңлатырга тели. Ни кадәр без кешеләр Аллаһы Тәгалә насыйп әйләгән шушы кояшның әйләнеше белән бәйле булып яшибез? Ничек без Аллаһы Тәгаләдән өзелә алмыйбыз? Аның нигъмәтеннән. Әйе, кайсы берләр әйтерләр, мин ди, Аллаһсыз тора алам дип. Аллаһсыз торсаң, үзеңнең сулган һаваңны туктат, аны бит Аллаһ бирә. Ашаган ризыгыңны туктат, аны бит Аллаһ бирүче. Эчкән эчемлегеңне туктат, Шушы Аллаһ биргән кояш нурларыннан качып, чокырга кереп кит. Булмый, һавасыз да, кояш нурыннан да, ризык, эчемлектән дә гын калып, чөнки ул Аллаһ биргән нигъмәт. Һәм әгәр кеше үз-үзен хис итә икән, мин булдыра алам Аллаһының нигъмәтеннән башка дип, бу акылдан язган бер надан гына булыр. Шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, ант итәм дип шушы нәрсәләр белән. Хәл фи далика касамул лизи хиҗр. Әллә мин сезгә шушы чутлап киткән нәрсәләр кояшның чыгуы, батуы, токсаннар, ул да булсын шушы ун изге төн җитми мәллә сезгә уйланып фикер җөртергә. Лиди хиҗр, ягъни акыл иясе булган адәм баласына. Акыл, хөрмәтле туганнарым, ул безгә килгән мәгълүмат информацияне тышкы рәвештән кабул итеп үзеңнең эчеңә җибәрә торган махсус механизм булып тора. Һәм шуңа да без көн саен кайсыдыр кешедән төрле-төрле мәгълүматны ишетеп, үзебезнең башыбыз белән аны уйлап җибәрәбез, күңелебез, рухыбыз, җаныбызга мәгълүмат эшкәртелгән, төшенгән, аңлаган, Бер кирәкле нәрсә әйттереп. Мәктәптә укыган булсынмы ул, гәзиттә укыган булсынмы ул, интернетта күргән булсынмы ул, мәчеттә мулладан ишеткән вәгазь булсынмы ул, безне нәрсәгәдер этәрергә, ниндидер бер хәерле үзгәрешкә, ниндидер бер үсешкә алып барырга тиеш. Һәм чынбарлыкта тагын, Әлхәмдүлилләһи, шөкер Аллаһы Тәгалә әйтәм, менә мин сезгә шушы әйткән касәм, ант итүләр әллә җитмиме? Фикерләргә, тормышыгызны бераз үзгәреп җитер, үзгәртеп җибәрергә ди. Җитә акыл ияләренә. Ә кемнең Аллаһы Тәгалә күңелен, акылын ачып җибәрмәде икән бу мәсьәләдә, ул вакытта Авыррак булыр. Әйе, һичшиксез авыррак булыр, ләкин кем күңелен Аллаһка ачып җибәрсә, Аллаһ аның күңеленә үзенең нурын салачак. Монда бернинди шик тәген юк. Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Әләм тара кәйфә фәалә раббука биат. Әллә сез күрмәдегезме, и адәм балалары, ничек Аллаһ Тәгалә гад кавеме белән Үзенең идарәсен кылды. Ничек ул аларның оятсыз, әхлаксыз булган, имансыз булган тормышларын юкка чыгарып һәлак итте ди. Ирамәзәтил имәт, ничек Ирам халыклары, кайсылары зур-зур биналар салдылар ди. Аларны Аллаһ юкка чыгарды. Әлләти ләм юхләка мислюһә фил биләт ничек алар белән чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә булган аларның мөбәрәк дәрәҗәле осталыклары бина салуларда, шәһәрләр күтәрүдә ничек аларны Аллаһ юкка чыгарганы сез аңламыйсызмы әллә ди?

Тогьян дигән сүз буйсынмау. Алар янына килгән пәйгамбәрләргә кемгә худ пәйгамбәрне Аллаһ җибәрде, кемгә Салих пәйгамбәрне, кемгә Муса пәйгамбәрне җибәрде. Ничек шушы пәйгамбәрләр үз халкына килеп, "И халкым, и туганнарым, әйдәгез Аллаһ Тәгаләдән ялыйк. Әйдәгез Аллаһы Тәгаләдән куркып, аның газабы җәһәннәменнән котылам дип, әйдәгез гөнаһлы эштән тыелыйк. Бер Аллаһка ышанып, намаз укып, руза тотып, хәрәмнәрдән тыелып, изгелеккә ашыгыйк дип сөйләгән пәйгамбәрләрне Тогьян белән шәһәрләреннән куып чыгардылар. Ничек шушы пәйгамбәрләргә кул күтәрделәр, Хөдне юкка чыгарам дип, Салихны юкка чыгарам дип, Мусаны үтерәм дип, күпме бит тырыштылар, ятсыз бәндәләр. Ләкин аларның тырышлыгына да карамастан, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә бу кешеләрнең Шушы ятсыз гамәлләрен юкка чыгарып, пигамбәрләрен коткарып, киресенчә ошбу шәһәрләрне юк итте. Бу гаҗәеп безгә уйланырга булган бик тирән мәгънәләр. Фәәксәру фи хәлфәсәт, шушы халыклар бит пигамбәрләрен тыңламадылар. Буйсынмадылар. Алар шушы үзләренең авылларында, шәһәр җирлекләрендә фи-һәл фәсәд, бозык гамәлләрен тараттылар. Пәйгамбәрләр әйтте, харәм пычрак эш белән шөгыльләнмәгез. Тегеләр әйттеләр, юк, безне өйрәтергә кирәкми. Без үзебез дә акыллы. Без үзебез дә булдырабыз. Без үзебез дәген гыйлем ияләре. Менә әби бабайлардан калган ул инде Мисыр халкының, Египет халкының үз диннәре. Менә безнең үзебезнең әби бабайдан калган Сәмуд халкының үз диннәре йолалары. Я исә ул да без белгән Ирам, һәм инде ад кавымының үз халкы, үз диннәре булган, ләкин пәйгамбәрләр бит аларга тиккә генә түгел, югары рухи үссен, югары әхлакый яктан үссен, югары тәрбия әһелләре булсын, Аллаһы Тәгаләгә буйсынып, чын кеше дип аталган зур дәрәҗәгә ирешсеннәр дигән максатлар белән килгәннәр иде. Ләкин халыкка кирәк түгел бик еш мондый вәгазьчеләр.

Ләкин Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ничек үзенең китабында әйтә, бу халыкларны юкка чыгардым дип, шулай ук безнең арабызда дагын үзенең нәпсесенә буйсынган, хамерен эчеп җөргән, гөнаһка чумган затлар шулай торып үзләрен үзләре халак итәләр. Гаиләләрен юкка чыгаралар. Якыннарына бик зур куркынычлык, кайгы-хәсрәтләр китерәләр. Ә бит бик җиңел Әгәр син шушы гөнаһалы эшеңнән китеп, тәүбә кылып, Аллаһ янына кайтасың икән, шушы котылу, шушы юкка чыгу куркынычлыгыннан Аллаһ саклар сине, иминлеген бирер. Шуңа да, хөрмәтле туганнар, безгә Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә

Ләкин алар барыбер акылга утырга теләмәделәр. Ләкин алар барыбер үзләренең нәпселәренә ияреп, үзләренең фикерләрен өстән күрделәр. Бүген дәген күпме кешенең кемнең бавыры авырта эчеп, кемнең ашказаны авырта үзенең менә бу кыланмышларыннан, кемнең инде җәмәгать үпкәләре бетә, кемнең бите әллә нинди көрән төскә әверелеп, Аның тәннәре бозыла, кемдер аксый башлый, кемнеңдер теге чир, бу чир килеп чыга, син аңа киләсең дә әйтәсең, дустым, туктат бу гөнаһыңны. Дустым, туктат син бу яман юлда йөрүеңне, әйдә инде чиста пак ризык аша. Әйдә инде Аллаһ каршында үзеңнең гамәлләреңне дөреслеккә китер. Әйдә инде сөйләгән сүзләреңне үлчәбрәк сөйлә дип Ләкин ул кеше барыбер күпме генә өстенә Аллаһы Тәгаләнең газабы килеп төшмәсен, Алланың газабы түгел ул, минем дураклык ул дип борыла да китә һәм кабат-кабат шушы чокырга эләгә. Инде Раббәкә ләбил мирсат дип Аллаһ дәвам итә. Раббың Аллаһ бит сине көтеп тора ди. Көтеп тора ул ахырында аңла дустым. Кача алмыйсың Аллаһы Тәгаләдән. Ул барыбер синең каршыңда синең булган гомерең турында соравын алачак. Син бер ничек тәген котылдым дип, юкка чыктым дип, үзеңнең күпме генә теләсәң күңелеңне тынычландыра алмыйчаксың. Чөнки Аллаһ ләбил мирсад, западня. Ул сине көтеп тора. Син барыбер килеп эләгәчәксең. Аллаһ анда сине көтә. Әйе, бу яктан сине нәпсе куа, теге яктан нәпсең куа. Барып җитәчәксең Аллаһка, ләкин андый килеш Аллаһка бару ул бөтенләй беткән вариант. Аллаһ янына барырга телисең икән, чиста күңелле булып бару кирәк. Чиста гамәлле булып бару кирәк. Чистапак тел сөйләгән сүзләр белән барырга кирәк. Һәм инде Аллаһ Тәгалә каршында иман, лә илаһа илляллаһ кәлимәсез баруның гомумән бер файдасы юк. Ошбу кәлимә безне коткара торган махсус бер бау булып тора. Ул канат, кайсысына без ике куллап ябышсак, Әйе, фәрештә булып тора алмыйбыз, ләкин булдыра алган кадәр шушы җепкә тотынып, шушы бауга без ябышып тормышыбызны алып барабыз икән, Аллаһы Тәгаләнең кыямәтендә котылу мөмкинчелегебезнең бик тәген зур булыр, иншаллаһ. Раббыбыз Аллаһ исәнлек-саулыкларын бирсен,